Ул беренчеләрдән булып читтә яшәүче татарлар белән күпер кора, әдәбиятта актив иҗат итә, озак еллар Казан утлары журналының проза бүлеген җитәкли. Сүзебез Тәүфикъ Әйби турында. Аның иҗатында төп урынны юлъязмалар, атаклы кешеләр турында хикәяләр алып тора. Шулай ук Казаныш алып килгән әсәрләренең берсе, Елан угы романы. Тәүфик Гайди ул шактый гыйбрәтле язмышлы һәм гаять үзенчәлекле язучы. Аның менә бер сүз белән әйткәндә, ул бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татарларны барлап, туплап, аларны берләштерергә омтылып яшәгән кеше. Язучы һәм публицист дип әйтергә кирәк инде. Аның менә шушы сыйфатына аның үзенең язмышы ук, биографиясе ук әйтеп торган кебек, чөнки ул Мәскәү өлкәсендәге бер бистәдә Сез аның эшчеләр гаиләсендә туа. Аннан соң 41 елда туган бит инде беренче майда. Әтисе сугышка китә. Алар әнисенең туган ягына Апас районының Түбән Балтай авылына кайталар. Аннан соң Омски якларына күчеп китәләр. Омскида татар мәктәбе булмый, ул казах мәктәбендә укый. Аннан соң яңадан Апаска кайта. Алабугада укый, Казанда, Казанда кайда гына эшләми. Милициядә дә эшли, төзелештә дә эшли. Аннан соң инде шулай да аның иң төп гомеренең иң нәтиҗәле еллары Казан атлары белән бәйле. Менә шушы күчеп йөрүе, аның гел төрле җирләрдә яшәве аның иҗатына да йогынты ясаган кебек. Чыннан да, аның менә бөтен язган әсәрләре, иҗаты шушы дөнья буйлап сибелеп яшәгән татарлар турында. Тәүфик Гайди, ул минем замандаш, каләмдәш. Фикердәш, замандаш димәктән, ул миннән ике яшькә генә өлкәнрәк иде, 41 ел ул, замандаш чын мәгънәсендә. Зур шәхес. Безнең 12 ел микән, 13 ел микән без бергә эшләдек. Ул проза бүлеген җитәкләде. Аңлашып эшләдек. Ул коллективта аңлашу бик зур нәрсә. Уртак тел таптык. Чөнки безнең уйлар, фикерләр туры килә теге. Әдәбиятның миссиясе турында булсын, халык тормышы турында булсын, милли проблемалар турында булсын, тел турында булсын, безнең очаклар пешә киңәшләшәдер, бер-берсен тулыландырырдыр. Һәм моны дуслар өчен бит көн саен аралашып, кочаклашып, эндер стел артында утырып әһәмиятле түгел. Әйе, без аны белән кочаклашып йөреп бирмәдек, ләкин нинди эчке бер төрле уртаклыкны тоялыр иде. Менә шул аз сүзле Кирәген генә әйтә. Кешенең стиле аның үзенең яшәү не, аның иҗатында да чагыла. Иҗатында да ул кешеләргә кирәклесен үзе уйлаганча кирәклесен әйтергә әйтә белде. Аның иҗаты турында мин Шактый томлыклары чыккачтын, зур мәкалә дә язгар идем. Бик зур бер машинкада бер 25 битләп булгандыр ул. Мен иҗатын яхшы беләм дип уйлыйм. Мин дә бик яратып яздым аның турында. Гомумән алганда, ул әлбәттә башлангыч иҗат аның инде балалар әдәбияты белән килеп керә ул, үзенең үткен публицистикасы белән. хикәяләре белән. Ләкин шулай да аның э, иҗатын төп икегә бүлеп була. Беренчесе аның шушы әдәби әсәрләре, Елан угы романы, Иблискә ришвәт романы, Боҗра повесте һәм берничә хикәясе. Ләкин шулай да аның Тәүфик Гайди иткән аның исемен теге күтәргән һәм аның иҗатының төп юнәлешен сәяхәтнамәләр алып тора. Ә, иҗатына килгәндә, аның шулай ук иҗат елан угы романы, ул Казан атларында басылып чыгып, үз вакытында шактый гына э, киң таралыш ала. Шушы 20 елларда Бохара әмирлегендә совет власты урнаштыру турында ул. Э, ул вакытта мәгълүм булганча безнең татар егетләре дә шунда актив катнаша. Һәм иң кызыгы совет власты ягыннан да Һәм Бохара әмирлеге ягыннан да, үзләренең бәйсезлеген яклаучылар ягыннан да төп көчләр булып татар егетләре тора. Менә шушы татар егетләренең ике яктагы, ике баррикаданың ике ягында татар егетләренең язмышы, тормышы турында уйлануы. Галимҗан Ибраһимовның Тирән тамырлар романы Фәхрине үтереп ташладылар дигән җөмлә белән башланып китә бит. Менә Тәүфик Гайдинең дә Иланугы романында хәрби комиссар Бахаутдин Шихабетдинов үле килеш табыла һәм инде аның ярдәмчесе Фарукҗан Байкучатов шушы эшне тикшереп, бик зур процессларда кайный башлый. Һәм менә шушы Бохара мирлеге белән совет властының каршылыклары ачылуда аның да өлеше зур була. Дөресен әйткәндә, менә бу роман, нәкъ менә андый роман безнең татар әдәбиятында мөгаен юктыр. Шушы Урта Азиядәге татар егетләренең шушы Катлаулы чорда ике яктан да көрәшкә кушылып китүләре турында. Аннан соң аның Иблискә ришвәт дигән романы да бик кызыклы. Кайсы ягы белән үзенчәлекле, ул Германиядә дагы татар әсирләренең тормышы турында бара. Без бит инде күнеккән, әйтик, егетләребез сугыша, әсирлеккә төшә, башкасы. Ә монда нәкъ менә әсирлеккә төшкән егетләрнең тормышы. Анда инде, әлбәттә, иҗтимагый чор үзенчәлекләре дә чагылыш таба, ләкин анда менә һәр кешенең үзенең шәхси керәше. Һәр кеше исән калу өчен керәшә анда. Әйтик, Донбасс якларыннан әсирлеккә килгән кызлар, егетләр, хәлимәләр, алар тизрәк безнең совет гаскәрләренең килеп җитүен көтә. Аларның карары катгый, без барыбер үзебезнең илгә кайтачакбыз. Хет анда безне теге төрмә көтсә дә, без барыбер үзебезнең илебезгә кайтачакбыз. Алар инде үз эшләрен алып баралар. Ә инде Янгура, Шәмсир кебек кешеләр, алар инде шактый гына татар легионын төзү эшләрендә катнашып китәләр. Алар үзләренең шулай ук үз керәшенә алып баралар. Әйтик, Янгура, менә бик кызыклы төп герой дип әйтик инде. Ул кече офицер була, әсирлек кәрәккәнче. Э, исән калу өчен башта ул лена исемле яшь немец кызы белән э, гашыйк була дип әйтикме соң инде ул инде уйлый шушы илдә калсам шушы кыз белән яшәп китермен дип совет гаскәрләре германия чикләренә якынлаша башлагач шушы илгә кайтам дигән хәлимә белән дуслашып китә ахыр чиктә ул швейцариядә йорты булган софия исемле хатын белән таныша. Менә ул монда теге Тәүфик Гайди э, кешене монда теге идеологик чикләрдән генә түгел, исән калу өчен һәр кешенең үз керәшен дип әйтә. Хулак тану бик теге кызыклы, э, реаль чынбарлыкка нигезләнгән дип әйтергә мөмкин. Ә инде исемне Иблискә ришвәт дигән исем ул шушы э, Германия ягында чын эшләп киткән кешеләрнең Шәмсир әйтә инде аны. Бу безнең юлыбыз дөрес булмады бугай. Без үзебезнең илгә каршы эшләдек. Э, үзебезнең теге Идлурлар штаты дип хыялландык, ләкин бу иблискә ришвәт биреп чыктыбыз. Бу иблискә хезмәт иткәнбез бугай дип үзенең шундый ачырганын әйтә инде. Гомумән алганда, менә геройларның уңай яки тискәрегенә бүленмичә, аларның менә шушы эчке халәтләрен, кешенең Һәр кешенең сыйфатларын ачу ягыннан кызыкланаман. Э, шулай да әйткәнемчә, Тәүфик Гайдинең төп иҗат улын сәяхәтнамәләр алып тора. Ул башта 90-нчы елларга кадәр дип әйтик инде, э, чикләр ачылганчы Россия буйлап төрле төбәкләргә йөри. Үзебезнең Татарстанның күрше өлкәләреннән башлап, Әстерхан, Себер, гомумән менә бу СССР илләрендәге, Эстониядәге, аннан соң Казахстан, Үзбәкстандагы гомумән билгеле татарларны барлап, табып, алар турында публицистик хезмәтләр яза, аларны китап итеп чыгара. Бигрәк тә кызык инде, әлбәттә, 90 нчы еллардан соңгы аның сәяхәтнамәләре. Германиядә йөртәбезнең язмышлары аерым китап булып чыкты. Гагаузлар турында бар. Э, бик кызыклы менә Болгариядәге татар төрекләре турында бар безнең Дунай буенда кардәшләр әсәре. Хәтта Кипр, Кабрыс дип әйтә уларны төрекләр яшәгән анда Оҗмах утравы, әйе, Төркиядәге. Ул менә һәр кайда э, үзенең эзен калдырган татарларны барлап, аларның эшчәнлеге турында үзенә күрә бер энциклопедия ясаган кеше. Мин инде аны Шушы эшчәнлеген тулы бер конгресс эшенә нигез салган кешеләрнең берсе дип исәплим. Менә шушы әйтик безнең татарларда сәяхәтнамә жанры электән булган бит инде. Сәяхәтләрне язучылар 18-нче гасырда, 19-нчы гасырда да, һәм 20-нче гасырның шушы икенче яртыннан 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда менә Тәүфик Гайди шушы жанрны чын мәгънәсендә яңа бер баскычка күтәрде. Шул яктан караганда да менә аның иҗаты үзенчәлекле. Ул татар яшәгән җирләрне барлап чыкты. Нәрсә әйтергә кирәк? Менә җир йөзендә кайда татарлар яшиләр, кулы җиткән хәтле татар Сыстырда булсын, кайсы аны Себер ягында булсын, монда Балтик буйларында булсын, Урта Азия якларында булсын, аннан соң әзрәк җулашлыга читләргә чыгу мөмкинлеге булгачтын 80-нче еллардан соң 90-нчы еллар тирәсендә ул Германиядә, Румыниядә Төркиядә һәм тагын бүтән илләрдә дә яшәүче татарлар яшәгән җирләрдә җөреп кайтты, беләдер инде алар. Аларның проблемаларын. Һәм аларга ничектер якынайту, без бердә булган, бердәм булганда гына көчле булабыз дигән салып орлыклар салып аларда милли тойгыларны уятып җөрде ул. Ул үзенә күрә бер мәгърифәтче. Халты күзен ачучы. Менә 92 елда бит инде безнең конгресс оешты. Бөтен дөнья татар конгрессы. Мин уйлыйм, конгрессты ул анда эшләмәсә дә, ул шушының нигезен салучыларның берсе дип исәплим мин аны. Кайда барса да Безнең татар басмаларын, журналларны менә Казан утлары булсын иде. Анда инде аларны алдырту юлларын кайсы бер чакта үзе подписка почта белән үзләре дә җибәреп торалар шундай белән. Һәм андагы язучы, андагы акыллы гыйлем ияләрен, талантлы кешеләрне журналга да тарта белә ди. Шуңа күрә аның әдип буларак та Кеше буларак та, һәм мәгърифәтче буларак та, милләтпәрвәр буларак та хөрмәтем бик зур. Тәүфик Айдинның
иҗаты белән мин бишенче курсларда укыганда кызыксына башлаган идем. Ләкин аның иҗаты, әлбәттә, теге аерым язучылар, Гаяз Гыйләҗев, Гариф Ахунов һәм шундый Барлас Камалов, әйтик, кайбер күп кенә язучыларыбыз аның иҗаты турында, чыккан китаплары турында үзләренең бәяләмәләрен биргәннәр, ләкин фәнни яктан шушы э, фәнни яктан диплом эшләре бер дә юк иде. Шуңа күрә ул э, өйрәнелмәгән иҗат дип тә әйтергә мөмкиндер ул яктан. Миңа шунысы да кызык тоелды һәм аның менә шушы эшчәнлеге бик җәлеп итте. Э, алга таба э, шушы

Бер урам исеме ачылды, ул Тәүфик Гайдиев исемен йөртә. Әле аның ул урам әле яңарак, алга таба анда йортлар булыр, Тәүфик Гайди иҗаты белән анда горурланып яшәгән кешеләр яшәр дип өметләнәбез. Ул үзенең инануларын теге әдәби әсәрләрдә генә түгел, үзенең яшәү рәвешендә дә аны тоеп буладыр. Мәсәлән, мин аны Айнурны беләм, аны белән яхшы таныш инде, ул зур җәмәгать эшлеклесе һәм зур җитәкчеләрнең берсегә әверелде. Һәм ул җегеткә Айнурга ул мәктәптә укыган вакытларда ук аңа бирем биреп, менә шушы улым, шушы китапны укып чыгасын, анда бер кем, ике кем анда күпмедер. Һәм шуның эчтәлеген сөйләтеп, һәм гел шушы татар китапларын укытып өйрәткән баласын. Һәм ана хәзер ул да ул кеше белән сөйләшкәндә зәвыклык, интеллигентлык Һәм тел белү, аның мен шаккату аны яшь шушындый балалар тәрбияләүдә дә аның өлеше зур. Шәхси мисалы белән ул юк, без дөм дәвамчыларыбыз бар, без булдырабыз, без мәңге яшәшәк халык дигән ни салып, орлык салган.